Nawr mae pawb yn hoffi partis adeg y Nadolig, ond dyw pawb ddim yn hoffi paratoi. Wel, mae gen i syniadau am canapes reit effeithiol a rhwydd i wneud ar dolig dydlu. Ond dwi wedi bod yn chwilio am ychydig o syniadau eraill yn yr archif. Rhyw damaid i aros pryd.
Nôl yng nghartre newydd Charmaine, a mwy o goginio! Canapés y tro 'ma!
Mae gyda ni rhyw bedwar neu bump orau gwahanol i ti. Oh gosh.
Cam cynta yw'r bellinis 'ma. Peth cynta ni moyn neud yw paratoi'r cig sy'n mynd i fynd ar ben y bellinis.
Selio'r cig oen a'i goginio hyd nes yn binc. Yna i sleisio o'i weini gyda phupur coch, saws mintys a phupur melyn. Symud mlaen i'r un nesaf, mae hwn bach yn haws i fod yn gwir.
Pelen o gaws mozzarella, tomatos sych a deilen basil. Ho! Rhwydd! Un bach hawdd arall ydy rolio puff pastry yn denau a'i dorri'n sgwariau gofalus. Creu rhych gyda cyllell, ailenwi gyda ciw iâr neu dwrci, saws llig aeron a caws meddal.
Wel, oedd hwnna ddim yn rhy anodd, dwi'm yn meddwl. O, rwy'n credu.
Ti'n meddwl? Ddim eisiau chi mynd, paidiwch â mynd. Na, mae popeth ar y flaen di. Sdim eisiau ti wneud lot, jyst dilyn be nes i.

Reit, y peth rwy ddim yn edrych ymlaen at wneud nawr, os rwy wedi anghofio y pastry. O! Dwi ddim yn neud hwn fel arfer. Cer o 'ma.
Ond un peth sy'n sicr, mae hwyl i gael gyda siam ein yn ei chegin. A fan'na mae fod. Mae'n anodd i cadw y siâp yma.
Ac os ych chi'n cael trafferth gyda'r siâp, gwnewch fel mae siam ein yn ei wneud. Achos dyw e ddim yn siâp iawn, rwy'n mynd i cael gwared yr ochr. Hanner. Dy'r gloch fi nawr. Gosh, bydd rhaid i fi symud nawr. Um, right, try na. O, na. O, rwy'n wedi ngofio rhoi e mewn i'r... Beth Peth 'na. O, sdim ots, mae un yn gallu bod yn wahanol. Cig.
Er yn anghofio Charmaine, maen nhw'n edrych yn dda.
Reit, mae'n, ww, gosh, well fi fynd. Fi paratoi am heno.

Wyt ti'n well yn barod. Nawr de. Reit.
Gorffen y stwff twym sy isie neud nawr so be' fi isie neud rhoi darn bach o pupur coch ar bob un o rain rhoi n'w yn y ffwrn am ryw funud jyst i gynnesu trwyddo cig oen ar i ben e bach o dressing pupur melyn ie? Reit. A wedyn bydd popeth yn barod. Jyst watshiad y fysedd nawr. Ie byddai yn.
Paid â wysi gormod.
Diolch.
Yes, ddim angen poeni Charmaine, ti 'di neud yn arbennig o dda. Dyna fe. Oops. Un arall i'r ci, mae'r ci yn lwcus heno. Reit. Does dim ti prob. Wel, na ni ferched, falle parti Dolig cynta chi, ond hefyd yn barti housewarming. Gwedwch wrtha i nawr, shwd berson yw Charmaine?

O, oh, fi'n starfo nawr. Ie. Yeah. Y canapes amrywiol yn barod ac yn edrych yn gret. Cofiwch gwylio Dolig Dudley nos Fercher y 4 a 15 o Ragfyr am 9 o'r gloch ar S4C ag S4C Click.